Унаар-тунаар хочолоох киэлэ мичээр эбэкээн сартым тыйын сыыһын сахсаччы сүгэн туран көрдөһөбүн эйиигиттэн күндү күлүм уулаах күөх далайым иччитэ дьэ бэрэтэллээх бырыысыттык көппөх суорҕан туона баай тойон оҕонньор тоҕус уон чороох туубар Лоһуурсаба барахсаны толору уган кулуда Күһүҥҥү муҥха сайыҥҥы муҥхаттан оҥоһуута олус атын буолар. Күһүҥҥү муҥха кыната уһун, ийэтэ да биллэ улахан, уонтан тахса куорам, ол аата биэс-алта туонна балык холкутук киирэр иистээх буолар. муус аннынан муҥхалыыр тэрил атын элбэх буолар саамай уһун көмө синньигэс маһы кыратык суоран көһөн икки түмэх оҥороллор уһуна уонтан тахса хаамыы буолар саас кутуона үтүмэҕин салҕаан төһө кыалларынан уһун гыналлар. Оччоҕо халыҥ мууска аҕыйах ойбону аллараҕын. Үтүмэҕи муус аннынан ыытарга кыараҕас соҕус ыыраахтаах атырдьах мас оҥороллор. Муҥха быата баайыллыбыт үтүмэх төрүт боччуга хайаан да ыыраҕар үүнүөхтээх. Үтүмэх сырыытын көннөрөн хайысхатын уларытан биэрэргэ күрүө тоһоҕотун саҕаҕа обур мас оҥороллор. Аны үтүмэҕи тоһуйан тутан ыларга торбуох мас чохо наада. Муҥха аайы кырата түөрт-биэс анньыы, ийэттэн собо баһар кыл сүүр наада. Собону эмиэ онон түҥэтэллэр. Сааскы туонаҕа ойбон мууһун баһар холбо кырдьах оҥороллор. Маны таһынан ортотун диэки харыс кэриҥэ чомой курдуктаах муҥха тардар мас эмиэ баар. Онтон муҥха инчэҕэй быатын иилэн ылан баран, маска икки-үс тэрдитээт, эмиэ от чомчойго олуйан иилэллэр. Үтүмэх кыырдьаннас, кыратык чокур маһы үтүмэх төрдүгэр иҥнэр гына иирээхтии хаһан оҥоһуллубут мас. Туорай мас, үтүмэх, аҕыс тоҕус миэтэрэ уһуннаах, дьылыгырас көнө тиит сиэрдийэтин сулуйан оҥоһуллубут муҥханы сүүрдэр мас. Үтүмэх төрдүгэр муҥха өтүүтүн туорай мастаан баайыы, көхө мас, үтүмэх төбөтүн ойдоҥҥо тутарга уонна өтүүнү ууттан таһарарга туттуллар мас. Өтүү үс үтүмэх уһугуттан арыый ордук уһуннаах муҥханы тардар быа. Анньыы мууһу алларар уһуктаах тимир. Лэкэ мас муҥха тахсарыгар иччи кынаталлара ситимнэрин кэннэ кэмчиччи анньар уһун мас. Ньырыымас ойбоҥо-уган уу түгэҕин өрүкүтэн уонна мууһу тыаһатан балыгы күрэтэр халыҥ ураҕас. Ньырыымас ойбоҥо уган уу түгэҕин өрүкүтэн мууһу тыаһатан балыгы күрэтэр хатыҥ ураҕас. Балкырмас муҥха тахсарыгар ииртэн балык төттөрү өҕүйэн куоппатыгар ууну тыаһатан балкырдыыр туорайдаах мас. Сүүр, көйүллүбүт мууһу ойбонтон баһан ыраастыыр уонна балыгы баһар түҥэтэр. Хоппо, көйүллүбүт мууһу ойбонтон баһар мас. Кырдьа, тордуох мас. бэлиэ мас куоран, муҥха балыгын кутар тыаҕа таһарга уонна муҥханы тиийэ сылдьарга аналлаах.

Муҥха хаамыыта. Салайааччы киһи киһини бары кэккэлэччи туруортаан баран, эн кыайыгас киһи анньыыта ол, эһиги бэчими тардыаххыт, эн чохону тут, үтүмэхчиччэ ириэ-атах буолуоҕуҥ, эһигин арыыһыттар диэн буолаҕыт диэн араартыыр. Үөрүйэх дьону тутаах үлэҕэ туруортуур. Бэйэтэ туоналыыр сири ыраас хаарга бэлиэтии үктээн, ойбону ханан алларары ыйан кэрдэн биэрэр. Муҥха түһэр сирин талар туспа ирдэбиллээх. Собону кырыынан көр саамай дириҥ өттүнэн арыы чычаас сиригэр үүрэн таһаараҕын. Муҥха ийэтэ уу дириҥин өртүгэр, онтон айаҕа кэлэр собо диэки буолар. Бастаан утаа ойбон чугас-чугас буолар, онтон улам арыттанар. Оччоҕо баар собо барыта хамсыыр, үөрдүүр дэнэр. Муҥха түһэригэр ойбон мууһун үчүгэйдик ыраастыыллар. Муҥханы кэккэрэччи түһэрэн баран, ойбону хаарынан тарыйан көмөллөр. Ити ойбон күндээрэ кытарыттан балык куттамматын диэн буолар. Муҥханы ийэтэ сатаан тэнийэр, кыната атар гына түһэрэллэр. Тардар быаны баайбыт муҥха кынатта туоратын, чугаһынан хокуолу ойбонугар үөһэ ситими буктаран, харахха маһынан ойбоҥҥо олуйан кэбиһэллэр. Муҥха тахсар үс муннуктаах киһин чардаатан бастаан тулатын эрэ алдаран баран, мууһун ыыппаттар, сүүрдээбэттэр. Быы уһуктарын таһааран, эмиэ маска баайталаан кэбиһэллэр. Муҥха кынатыгар киирбит балык төттөрү тахсыбатын диэн, кынат уһугуттан чардаакка диэри эмиэ хойуу ойбон алдаран баран бэлэмнээн кэбиһэллэр. Чардааттан чугас муҥха кынатын ис өттүгэр хаамыы кэриҥ усталаах харыс кэриҥ кэтиттээх бэлиэ ойбон диэн алдараллар. Күөлгэ муҥха түһэр сирин кэтэҕиттэн уу сакатыттан хойуу ойбон оҥорон кырыылаан хайаан да икки-үстэ эккирээн һуу-һуу диэн күргүөмүнэн хаһыытаан саҕаланар.

Арыы бурдуга ытты хараҕас дьоро аттарга, Аммам Тааттам оҕолоро аттыллахпын билэннэр, Ахтан аспат буоллулар, ахтан аспат буоллулар, Хорсун хоһуга ытты хоҥур дьоро аттарга,

өссө туох буолааччы холобур ситигитик түһэрэн баран бөспүттэн үүрэ үүрэллэр ол диэкки онтон төттөрү үүрээччилэр дьэ ол аата